Dothlennak ah hin ah kei cu eh, ka khuaruah ning khi a van in a van i thleng ngai ve, a van dang ngai ve. Ah, zeidah a si ti si cun pakhatnak ah lungthawh timi pawl kha a luancia kum li i kan lungthawhmi pawl kha Ah, atu cu ai thleng ngai cang ti khin ka van ruah ta an si. Le eh, lungthawhnak in eh, lungfian, lungpem lei ah khin kan dirhmun he kal ko rua ah ti khin ah ka ruah. I Cucah cun aa ramchung ramleng aa mipi mizapi hna nih hin kan ruah dingmi cu lungthawhnak in lungpemh, lungfian aa timi hi aa van i tlaih deuh hna cang usih law kum li kan kal cang ca hin ti khi Ah, kai, ah, ka dirhmun ah, ka ruahning a si. Cun a pahnihnak ah ah, ṭuanvo ngeihnak le ṭuanvo laknak timi khi si. Ah, responsibility and accountability an ah, ei ti ko a si la. Ah, bai kan ram le kan miphun caah ah, Thantlang caah hodah ṭuanvo ngai Cacun Thantlang laknak ding caah ṭuanvo ngeihnak kong le ṭuanvo laknak kong ahhin mizei dah ṭuanvo ngei mizei dah ṭuanvo la la timi ṭuanvo ngeihnak le ṭuanvo laknak kong a biapi ngaingai ko tiah kei cu ka ruah ko. Cu cu ahcun lungthawh lawng a za ti lo. Lungthawh caan pawl kha an dih cang le cawp cawk lo ralkap vialte kha an tlau dih cang lai. Atu ah cun a lung a fiangmi, a lung a pemmi eh, hna hi eh, a tangmi eh, the remnant kan ti la cu te a tangmi, hil hleimi, eh, thim hleimi kha uh, lawng hin hlah maw uh, tan cang ko rua ti khin uh, khai ni cun ka hmuh ning si ta cun uh, dothlennak ah kan lung uh, khi ke khi ka lungput a ka khru ning avan thleng ngai mi cho lungtho nak nak in lungpem le le kama uh, chi chon uh, khi hlan ah cun lungthawhnak nakin atu cu ṭuanvo eh, ṭuanvo laknak ṭuanvo ngeih fiannak le ṭuanvo kan ngei ko hi te timi lungpemnak le lungfiannak lei kamah khin ah, hi kan kal khi a hau ko rua ti khi ah, ka van hmuning khi si cun ah, pathumnak ah ah, hi laimi cu ah, kan hol ai danmi te nih hin Eh, tlawmpal te a van kan chanh le si. Calo ahcun hi atu hi uh, internet zoom in atu bantuk tlang than au mi te hna zong hi a tak tak te cun ralkap sersiamnak te hna ahcun ralkap kong hriam kong raltuk kong tlaihnak te hna cun i publicly in online te hna i tlang kan au uh, mi zong hi uh, khi kan hol he a van i dang le hi te ni hin a kan uh, ke a kan auto hi kan tila jate a kan control piak kan tila chu khakha dirhmun na se cuca cun kan tlang au ning te hna zong hi zeimazat cu kan hi zei kan tila kan thlen mo kan thlen kan thlen a mo that la mo ke hong te nau deuhmi thil ah khin hong cang ciahmah ko rua ti khin ka ruahmi ka ruah dan si i cucu mizei phu kanmah si diet kan tlang lawng zong si lo mizei phu paoh ca khen ka hei chimchimi ka si online in tlang kan au hi CNF CNAC pek ah Ahcun khoi maw vaurawng ti bantuk an si tikah khoika mibu kan si tikah online in tlang kan aumi ni cu lungthawhnak lei kam in kan vei lomi khi si rua ti khan ka ruah. Tucu lungthawhnak an lungfiannak lei kap ah hin a chungah ai ṭuanmi khi a chungah a tak an ei ṭuanmi, a chungah a tak an ei thomi, eh, thinlung chungah ah, hi peknak kong a si zongah eh, hi a dang eh, veinak eh, hi zeikan tila thazaang i peknak kong a si ah, eh, phaisa thazaang chuahnak kong a si ah, a chungah a nungmi, a chungah ai ṭuanmi eh, kan si caan khi a hong phan ziahmah uru ti khin ah ka ruah dan a si. Eh, cucacun ah, tukar ah, kan dothlennak eh, von ruah tikah hin i, eh, hi pin hi cu ah, rianṭuantu hna zong nih ah, cucun kan mibu zong hi low profile in kan um kan um caan a hong neih cia ma, okay, kan phan cia ma lai. Zeicah kan ti si cun ralkap raltuk kan timi cu hi a chunglei ah khan ai tuk ngaimi thil a si. A leng ah khan a lang kho tuk lomi a si. Cucun i timhtuahnak kong te hna leng ah kan chim a si si cun kan ral kha zeitluk in dah i timhtuah ve lai ti kha a um ve. Cucaah cun ah, hi kan i timhtuahnak kong te hna, kan i sersiamnak kong te hna eh, online ah tam tuk kan chim ah, hi cu ah, fiang lang tuk i kan chim hi cu ah, kei cu a uar hmanh khi ka uar lai lo. Eh, sihmanhsehlaw kan holh te nih hin tlawmpal te hi ah, hi kawl holh a si lo ca mu. Kan holh te nih hin tlawmpal te a kan chanh ah, ti khin ka hei rul e. Um, uh, zeisi hmanh ah uh, cucu uh, tukar hrawng i uh, kei ka ruah ning a si le uh, tuzing i uh, tlang kam pan au tik zongah hin uh, kei ka chimmi ah hin GTRO in tlang au ngai a tha set sai lo ti lei kap deuh ah hin a van chimmi ka lo la le uh, ka hi kam khat le ah ka zong kha uh, ban ruah uh, ding cu si ve ko le uh, sihmanhsehlaw uh, tihin uh, kan ban uh, chim thluam ko la le te i Si, uh, thonghni le kum kul le kum anga kan bawm phak bantuk in uh, CDF thantlan zong kan hruai tuk hna nih khua an van rua tikah uh, i sersiamnak caan i sersiamnak caan a za ko tikhe uh, an kan uh, ruahpi le uh, chi cu an kan ruahpi ning cun uh, i sersiam caan cu kan van i uh, i kan van kal cuahmah lio si I a hlan ah khan ah, kan thawk ka khan kan lungrak thaw lio ah khan kan tila cu kan lungrak thaw lio ah khan eh, okay, zeidah kan rak ka zeidah kan rak kal tak khawh lo ti cun ah, a khua lungput kan rak kal tak khawh lo e laimi hi a khua he kan rak si ko rua ti khin eh, nai ah hin kan u pakhat hi pia kan rua mi a ani ni cun a ti mi cu laimi hi cu V-Link state kan si ko ti khi a thim. Ka luat ngai. A khua hi kan kaltak kho hrimhrim lo. Mah lio zong ahcun a khuan meithal cawk ti kha si. Ni te khua nih cu zun cu zat an cawk an ti. Ni te khua cu ralkap cu zat an um ti si. A khua kha kan kaltak kho lo. Ni te khua ralkap cu zat cu ralram an kal ti si le. Ya kanmah khulong raram an kan thlah ti sile i luar sile i lem sile takhan eh kan nawi sen nu kan khu ha kan tu rian cu cu kum hnih kan van kal tikah a khu hi kan kan lon kho kan ti la cha kum hnih kan van kal kan van kum hnih kan kal hnuah a khu lung put he peng kan tlang hi si diep than tlang peng dir mu sile A khua he kan rak a khua kaltak nak ding cah hin kum hnih tluk kan rak ra. E, a tlang kan tila tu zahnak tlang vailam tlang ti bantuk a tlang zong he kan van lonh he tu tan cheu si ve hoi kum hnih tluk van rau than e, uh, tlang zong he tu hi kan van lonh bak ke si e, bata lian paruk kan ser kan ti than tlang a hlan ahcun than tlang bata lian kan ti chu bata lian kha bata lian kan ti le Cu zong cu raltuknak ah kan um. A ṭha ve ko natein, a ṭhatnak tampi natein, a ṭhat lonak kha rak tam deuh ve hoi. Atu cu, ah, okay, ah, aptlang timi, ah, kha kan von lonh ceu khi a hung si. I hi pin ah hin a hung um te dingmi, hi nu kum hnih kum thum ah a hung um te dingmi cu kan miphun nih, ah, a peng zeitik hla kan lonh la timi kha a hung um la atu ah kan ceih lengmang one comment one budget kan miphun nih ralkap phu khat a neih a hau timi kha uh, he uh, hruaitu hna nih siseh kan mipi hna zong nih uh, an ruahmi le kan ruah timi kha si cu phak khawhnak ding cha cun a peng lungput zong he kan lonh a hau te dingmi kha si cucaah tutani CDF Thantlang nih ralkap funnak le sernak sersiamnak a tuahmi hi hmailei ah miphun ralkap pakhat sernak ding caah karhlan a si ve ti khi uh, kei nih cun ka hmuh dan a si cun uh, hi uh, pahnihnak ah hi ralkap kan van sermi hin mi nih hin thantlang lak ṭhannak ding caah i timhtuahnak a si ti khi a si. Ton deuh ka bia ka chim cang bantukin sersiamnak kong, i timhtuahnak kong tam tuk online i kan chim hi cu a ṭha lo e. Eh, CDF Thantlang ei sersiam ti vial hin ah, thei ko si lo. CDF Thantlang ei sersiam ralkap bu pakhat sersiam cu ah, biapi tukmi thil le a lianngan tukmi thil a si. Pakhatnak ah a kabu kan sersiam, kan sersiam ṭhan, kan hrimter ṭhan, kan hrimh ṭhanter uh, ti a si ahcun uh, zeidah ai hrim ṭhan. Pakhatnak ah rak milu ai sersiam hau. Pahnihnak ah hriamnam ai sersiam hau. E, pathumnak ah capacity i thithruai ning ai ai ai sersiam hau. Cu pathum ahcun hman ahcun budget hi cei te khi haumi khi si. Ralkap milu milu si thlai ser lai. Eh, ti khi eh, nan mitthlam ah van soi hman lo CDF santlang nih ralkap budget a herh nan mitthlam ah van soi lo kai ning ka chim ti lai lo eh nan nan thin lung ciao in uh, phi rak ai pe te pahnihnak ah hriamnam kan tlak lak nak like caah uh, hriamnam zizat a hau nan kan mah tein rak ai pe ti sila te hi ni hin kan lung kan pem ter ko se dikhe lung kan lung kan pho tal hla se tu tan ni tlang kan au mi le tu tan i ral kap sar siam nak kan hin kan lung kan tho tal hla se kan lung kan pem ter ko se dikhe ni chun chim kadu deu mi se chun vai capacity CDF cuai khatine khatine chatine an ti an chim lengmang hman mi zong tampi um sihmanhsehlaw i sersiam kan ti mi chungah kan i ṭhithruainak sersiam kha a hau i khoika ralkap bu hman hi ai sersiam ta lo ahcun zeitluk a ngan zongah tlu ko ai rawk ko Cucacun ralkap ṭhithruainak ah a fa bik a simi section squad maw hi tlatsaih an hei ti le ralkap kuahra hi ṭhithruainak te khi a si. Cu cu ṭha taktak in ei ser hmasa lawng ahhin a van a van lian deuhmi platoon te hna hi company te hna baṭa lian tenak ah ai ser khomi khi si. Cu sersiamnak cu a biapi taktakmi khi si le. Cucah cun CDF Thantlang ai sersiam kan ti tikah hin thil he pathum in kei cu ka hung khawh ta si. Ralkap thazaang ai sersiam hau, hriamnam thazaang ai sersiam hau i i thirhruai ning kha ai sersiam hau. Cu ai sersiamnak ahcun phaisa tampi herh, a herh le ram Thantlang peng mipi vialte kei cu ṭuanvo kan ngei ti khi kan lung a pemnak ding caah chim ka duhmi si. Ahcun kha bia hung sau pah cuahmah i min hleihnih tluk hong chim cang i kha vial ka dot khatnak ah van si seh law hi tutan Hi diam Thantlang i sersiamnak hi zei si hmanh ah lungthawhnak lawng si loin lungpemnak lei kam ah sisehla ṭuanvo kan ngei timi kong ah lungpemnak mipi mizapi hna nih kan lung a pem a hau ko, kan lung a fian a hau ko timi ti khi eh, van chim chih. Eh, bun ka bia dotkhatnak van dong, eh, dong, eh, van eh, diter ko nang te.